Okasaň uly ýerlerde işlärsiň, diýipdi bir mollum.
Maksat mollummy? Şoň bilen Moskwada gurluşykda işleýäs.
Alýo. Agam salowmaleýkim. A men araky maşynyňy sorapjaňdan oglan-da. Maşyny satdyňmy ýa entä bam, durmy? Hä, nämem onnoň, näme üçin satýaňam sen şony soramandyr-da. Onuň näme maňa bi Sen ýara täze maşyn sürmeli, bizem seň könäňi sürmeli bolýas. Ýa näme üçin şeýdem bolýaň aşwada? Gaýarma agam. Sögme, özüň şolag deňlaý. Şeýle boldumy?
Öňräk bir adam aýtýa, ýagny çilim, arak, şolar ýaly goşaçyny, arsenalka, şolar ýaly içgilere tabyn bolan ýaşlarymyzyň biri aýtýa. Eger şol içgiler-de, çilimdir eýleki beýleki içgiler adam saglygyna zyýanly bolsa, şony firma nemeler, kompaniýalar öndürip çykarmazdy diýýä. Indi aňynyň düşünip ýeten ýeri, aňynyň baryp ýeten ýeri. Düşünýäňizmi? Ol zatlar, çilim, eýleki-beýleki zatlaryň hemmesi diňe pul gazanmak üçin edilýär. Düşünýäňizmi? Jübüňizden pul çykarmak üçin edilýär. Şolar ýaly çilim çykarýan kompaniýalar bir günüň dowamynda näçe milliard pul gazanýandan habaryňyz barmy? Sebäbi her sekuntda näçe müň çilim çekilip dur. Ol çykarýan firma näçe döwleti eksport etýär, şonuň arkasyndan million-million pul gazanyp bolýar. Olam ýeri gelende adamyň Olaňam esasy maksady adamyň aňyny bloklamaly, şu aňyny bloklamaly, düşünýäňizmi? Ösüşden togtatmaly, naborot, ýere düşürmeli, peseltmeli. Sebäbi adamlar akylly bolup gitse jübüsinden pul çykaryp bolmaýar, jübüsinden pul çykaryp bilmeýär ol kompaniýalar. Eger adamlar samsyk bolsa jübüsinden pul çykarmak aňsat bolýar, düşünýäňizmi? Siz şolar ýalyklar Şo zada tabyn olarys, şolara iýmit bolýar. Düşünýäňmi? Onsoň şol onsoň gazly içgiler bar, kola, fanta, pepsi, eýleki beýleki ga- garabaklaşkaly iç- içgiler öz zyýanyny bildirýär, hökmän bildirmän goýmaýarlar. Ýagny öýlenmedik bolsa, bolsaňyz, siziň nesliňize zyýan bildirýär. Ýagny toýdan soň çaga bolmazlyk zatlaryny döretýär. Çaga bolana eýle-beýle gürrüňler bolýar. Ondan toýdan soň durmuş guranlar bolsun, meselem, ýaş gyzlaram şolar ýaly içgi içýän bolsa, olar öz çagalaryna täsir etýär. Ýagny çagalar çerip, noý diýen kesel bilen döremeginiň ahtimalyndygyny döretýär. Düşünýäňizmi? Şo zatlara ünüs beriň, ho, ünüs beriň şo zatlara. Onsoňam ýaş çagalar şolar ýaly içgini içip ýörerler, gazly içgiler, utuş bar, eýle, beýle diýip. Şol içgiler çagalaryň aňyny zäherleýär, ýagny bloklaýar. Ýagny gaharjaňlyk duýgusyny döretýär, çeripnoý döretýär. Bir bir zat diýseň, gaharlanyp, adaljenet ene-atasynyň diýeninden ýöremeýär şol çagalar. Tapan-tupanyny onsoň köp köçede görýäňiz-ä, şu zady öwrenişip tabyn bolanlar alkaşlar tapan-tupan puluny şol wynamy, Arakmy şoňa berýä sebäbi ujeýam olar zäherledi öz aňyny ujeýam onsoň olar we iýmit şo zady öndürýän kompaniýa firmalary iýmit düşünýäňizmi ýagny şo zatlary öndürip çykarýan ýagny şoň üçin şo zatlary bilip öwreniň how bir zat diýmezden ozal öňrägem biri maska näme üçin dakýaň diýipdir. Özüňem keselmi zat diýen bolupdyr komentariýada. Meň maska dakýan sebäbi hiç hilli oňa keselli zat däl, 100% saglym gowy ýöne özüm o diýen adamlary tanadyp bildiresim gelenok. Şoň üçin dakýan. Sag boluň.